Дӕсӕм сӕр Мӕн фӕнды, ӕфсымӕртӕ, цӕмӕй сымах зонат, нӕ фыдӕлтӕ иууылдӕр ӕврагъы дӕлбазыр кӕй уыдысты ӕмӕ се ппӕт дӕр Сырх денджызыл кӕй ахызтысты, уый. Уыдонӕн се ппӕтыл дӕр Моисеимӕ саргъуыдӕуыд ӕврагъ ӕмӕ денджызы. Се ппӕт дӕр хордтой уыцы иу уӕларвон хойраг. Се ппӕт дӕр нуӕзтой уыцы иу уӕларвон донӕй. Семӕ чи уыдис, уыцы уӕларвон къӕдзӕхӕй ракалгӕ донӕй. Уыцы къӕдзӕх та уыди Чырысти. Фӕлӕ Хуыцау сӕ фылдӕрӕй райгонд нӕ уыд ӕмӕ фӕцагъд сты ӕдзӕрӕг бӕстӕйы. Уыдӕттӕ та махӕн зондхос сты. Фыдӕхмӕ ӕмхиц ма уӕм, уыдон ӕм куыд ӕмхиц уыдысты, афтӕ. Ма ут мӕнг хуыцӕуттӕн кувджытӕ, уыдонӕй сын бирӕтӕ куыд куывтой, афтӕ. Сыгъдӕг Фыст уыдоны тыххӕй зӕгъы: «Адӕм ӕрбадтысты хӕрдмӕ нозтыл стӕй сыстадысты ӕмӕ сын бацайдагъ хъаст. Махӕтӕм уыдонӕй бирӕтӕ хӕтыныл куыд бафтыдысты, афтӕ. Уый тыххӕй дзы иу бонмӕ фӕмард ӕртӕ ӕмӕ ссӕдз мины. Ма къахӕм Чырыстийы, уыдонӕй йӕ бирӕтӕ куыд къахтой, афтӕ. Уый тыххӕй фӕцагъдысты кӕлмыты хӕстӕй. Ма хъуыр-хъуыр кӕнут, уыдонӕй бирӕтӕ куыд хъуыр-хъуыр кодтой, афтӕ. Уый тыххӕй сӕ фӕцагъта удхӕссӕг зӕд. Сӕ хабӕрттӕ махӕн зонды хос сты, ӕмӕ сӕ ныффыста уыди, цӕмӕй мах, рӕстӕджы кӕроны цӕрджытӕ, ахуыр кӕнӕм уыдоныл. Уӕдӕ кӕд исчи афтӕ ӕнхъӕл у, фидар лӕуу, зӕгъгӕ, уӕд кӕсӕд йӕхимӕ, цӕмӕй ма ахауа. Сымах бахаудтат, адӕймаг кӕм бахауы, ахӕм фӕлварӕны. Фӕлӕ Хуыцау иузӕрдион у, ӕмӕ уыл не руадздзӕн, тых уӕм кӕй фаг нӕ разына, ахӕм фӕлварӕн, фӕлӕ уын уӕ фӕлварӕны баххуыс кӕндзӕн, куыд ын бафӕразат, афтӕ. Уӕдӕ, мӕ уарзон хӕлӕрттӕ, уӕхи хизут мӕн хуыцӕуттӕм кувынӕй. Ӕз зӕгъын, ӕмбаргӕтӕн куыд фӕзагъдӕуы, афтӕ, ӕмӕ цы зӕгъын, ууыл уӕхӕдӕг ахъуыды кӕнут. Цы арфӕйы кӕхцы тыххӕй арфӕ кӕнӕм, уый мах Чырыстийы тугимӕ нӕ иу кӕны ӕви? Ӕмӕ цы дзул асӕттӕм, уый мах Чырыстийы буаримӕ нӕ иу кӕны ӕви? Дзул иу кӕй у, уымӕ гӕсгӕ мах бирӕ адӕм иу буар стӕм, уымӕн ӕмӕ иу дзулӕй райсы алчи дӕр йӕ хай, Акӕсут-ма, тугыстӕгӕй израилаг чи у, уыдонмӕ. Нывондӕй куы фӕхӕрынц, уӕд нывондхӕссӕны раз лӕггадгӕнджытӕ нӕ вӕййынц ӕви? Ӕз цы зӕгъын уымӕй? Мӕн Хуыцау исты у, кӕнӕ мӕн Хуыцауӕн цы нывонд ӕрхӕссынц, уый исты у, зӕгъгӕ? Нӕ, фӕлӕ муртӕттӕ цы нывондтӕ ӕрхӕссынц, уыдоны Хуыцауӕн нӕ хӕссынц фӕлӕ дӕлимонтӕн. Мӕн та нӕ фӕнды, ӕмӕ дӕлимонтимӕ баст уат. Хицауы кӕхцӕй дӕр нуазын ӕмӕ дӕлимонты кӕхцӕй дӕр нуазын уын не мбӕлы. Хицауы фынгыл дӕр бадын ӕмӕ дӕлимонты фынгыл дӕр бадын уын не мбӕлы. Ау, мах Хицауы мӕсты кӕндзыстӕм? Мах уымӕй миййаг тыхджындӕр стӕм? Ис алцыдӕр кӕныны бар, фӕлӕ алцы пайда нӕу. Ис алцыдӕр кӕныны бар, фӕлӕ алцы фидаргӕнӕг нӕу. Йӕхи пайдайыл ма чи тыхсӕд, фӕлӕ алчидӕр тыхсӕд иннӕйы пайдайыл. Уаййаг цыдӕриддӕр ис, уый хӕрут ӕнӕравзар-бавзарӕй, ӕнӕзӕрдӕхсайгӕйӕ, уымӕн ӕмӕ зӕхх, стӕй зӕххыл цыдӕриддӕр ис, уый хицауы у. Ӕнӕуырнджытӕй уӕ исчи куы фӕхона ӕмӕ уӕ ацӕуын куы бафӕнда, Уӕд уын цы ӕрӕвӕрой, уый бахӕрут ӕнӕравзар-бавзарӕй, ӕнӕзӕрдӕхсайгӕйӕ. Фӕлӕ уын исчи куы зӕгъа, уый мӕнг Хуыцауӕн хаст нывонд у, уӕд дзы ма бахӕрут уыцы адӕймаджы тыххӕй ӕмӕ ӕфсӕрмы сӕраппонд. Ӕз сымах ӕфсӕрмы тыххӕй нӕ зӕгъын, фӕлӕ уыцы адӕймаджы ӕфсӕрмы тыххӕй. Мӕ сӕрибарӕн мын кӕйдӕр ӕфсармы цӕмӕ гӕсгӕ хъуамӕ уа тӕрхонгӕнӕг? Кӕд бузныгӕй хӕрын, уӕд бузныг цӕмӕй дӕн, уый тыххӕй мын цӕмӕн хъуамӕ бауайдзӕф кӕна исчи? О, дӕ хӕргӕ кӕнат ӕви нуазгӕ, ӕви ӕндӕр исты хъуыддаг аразат, ӕппӕт дӕр кӕнут Хуыцауы кадӕн. Цӕлхдур ма ут нӕдӕр иудейтӕн, нӕдӕр бердзентӕн, нӕдӕр Хуыцауы аргъуанӕн. Ӕз дӕр алы хъуыддаджы алкӕй зӕрдӕ куыд ӕлхӕнын, афтӕ. Мӕхи пайдамӕ нӕ бӕллын, фӕлӕ бирӕты пайдамӕ, цӕмӕй фервӕзой.